Biako a Papa George Visuals right on Facebook na afei on YouTube. Baabi a yɛadu yi no ɛyɛ Berekum Holy Family Hospital Isolation Center ɛwɔ ha a sɛ COVID-19 anaa coronavirus yi eh, pandemic yi bi ɛka obi a yɛde oniafoɔ no bɛba. Megye di sɛ nipa a ɛwɔ Berekum ne ne mpɔtamu anaa Bono region Ɛtee sɛ yɛrepɛ isolation centre no, ɛyɛ Berekum Holy Family Hospital na wɔgye too mu sɛ wɔbɛma yɛde isolation centre no atumi de aba ha. Saa berɛ yi, ɛyɛ Berekum MP, Honourable Doctor Twum Nuamah ne ne party executives, nsɛnkyerɛfoɔ na Holy Family Hospital mpanimfoɔ nyinaa yɛbɔɔ wɔn ho mmɔden sɛ wɔde MP bɛkɔ round, sorry, wɔn de no bɛkɔ round na afei wɔatumi ahunu nneɛma ahodoɔ a ɛwɔ ha, baabi a yɛadu yɛ changing room na afei so bi saa, aha nso so yɛ facility a nipa no wɔ ha a ɔbɛtumi ahohoro ne nsa na aa biribia yɛ kama paa, wei yɛ adan no bi a yɛbaa yɛ na wɔn gu so a wɔn ɛyɛ ho adwuma, wɔn gu so ɛyɛ ɛho adwuma ɛno so ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ nti no aa wobaa wohu sɛ nipa no ɛwɔ ha. Ɛwɔ ha paa na ade a wohu. Deɛ ɛdi kan no, yareɛ yi ɛyɛ covid 19 yareɛ baeɛ. Ɛɛ aban ɛyɛɛ ne nhyehyɛɛ sɛ ɛnam sɛ n'akadeɛ nyinaa ɛnsoeɛ no nti no, mantam biara no yɛbɛyiyi hospitals bi a wɔn ahoboa no ɛkɔ nkan kakra na yɛde wɔn ayɛ deɛ broni frɛ no treatment centres. Nti woba Bono region ha a, ɛyɛ. Holy Family Hospital a ɛyɛ Berekum na afei Wankyi Methodist Hospital na aban yii sɛ wɔn na ɛyɛ treatment centres. Nti me nso so meyɛ mmarahyɛ badwani wɔ Berekum ha na mesan nso yɛ kɔmitii a ɛhwɛ apɔmuden ho nsɛm wɔ Ghana mmarahyɛ badwam, meyɛ chairman no. Mebaa sɛ meba aba abɛhwɛ me hospital yi, nea ɛdi kan no me ne mpanyimfoɔ a ɛyɛ management no adi nkɔmmɔ na masan nso ne wɔn a wɔyɛ adwuma ha nso so akasa. na yɛahwɛ ahoboa a wɔayɛ so far, na afei nso so yɛatumi ahyɛ wɔn nkuran. Eh, mmerɛ kakra bi, mede nneɛma brɛɛ wɔn wɔ ha sɛ ɛbɛtumi aboa ma wɔatumi akɔ yareɛ no, na maba abɛhwɛ sɛnea eh, nneɛma no nso so ɛho nsɛm ɛrekɔ. Ɛnam sɛ dwumadie hyɛ ase a na mewɔ dwumadie bebree di wɔ Nkran no, me ankasa mantumi amma. Baso so afei na abrɔyi kuma kɔn mu a maba me baeɛ no yɛdi nkɔmmɔ bebree ɛɛ hospital no ama mo ahu sɛ wɔn aboɔ wɔn ho yie papaapa mpo koraa na mmerɛ na aban koraa nya nhyɛ aseɛ sɛ ɔde nneɛma egu akwan mu ɛfa covid 19 no na hospital yi nkasa aboa no ho a wɔn rapid response team na ahyɛ aseɛ a wɔn ayɛ training a wohwɛ efiri sɛ wowura hospital no mu ebi dze beebi a yɛadu yi no, wɔde nneɛma gugu akwan mu a sɛbi yareɛ no wɔbɛ make sure sɛ yareɛ no ɛnyɛ adeɛ a ebi bɛkɔ ma wɔn ama mate sɛ so far no wɔatumi asuspect nipa nkono a yɛapeke wɔn samples ɛwɔ ha a yɛakɔ akɔ test wɔn. Emu nsia deɛ results no aba a, wɔn nyinaa yɛ negative. Aka mmiɛnsa a wɔretwɛn results no. Na ɛkyerɛ sɛ hospital no rebɔ ne ho mmɔden yie a yɛn a yɛwɔ ha no, yɛwɔ ahotɔsoɔ sɛ yɛwɔ ayaresa bi a ɛgyina ne nan so a eh, sɛ ɛkɔba sɛ eh, Nyame mfa saa mma obi koraa nya yareɛ no bi a, wɔwɔ akwanya a wɔbɛtumi ahwɛ nipa no kamakama ama ne ho atɔ no. Na ɛno akyi nso so yɛ treatment centre a aban nso so de baeɛ no. Ɛɛ wohwɛ a beaeɛ a ɛwɔ yɛn akyi yi, ɛno na yɛde yɛ treatment centre. Wohwɛ hospital ha yi a, woahu sɛ wei ate ne ho wɔ baabi kama. Ɛɛ hu biara nnim. Yɛwura mu nso so, mo nyinaa moahu sɛdeɛ wɔahyɛ aseɛ a wɔn ankasa toto nneɛma wɔ hɔ kamakamakama. Ɛɛ ahoboa no koraa mmoa no nnya mfiri aban mu mmaeɛ koraa no, wɔn ankasa ahyɛ aseɛ a ɛɛ wɔtoto nneɛma. Wei nyinaa ne nneɛma a na megu so reka sɛ ɛyɛ mmoa a sɛbi yɛn nso so yɛbɛtumi anya no. Ɛfiri sɛ nneɛma a wɔyɛ wɔ ha yi no, sɛ sɛbi yareɛ no, sɛ ebi amma na yareɛ no twa a, yɛremmɛsesa changes a yɛayɛ wɔ ha no nkɔ. Na ɛno no ayɛ adeɛ a ɛbɛboa yɛn wɔ ha, yɛde bɛko yareɛ a aka. Nti. Mpanyimfo ama mate sɛ nneɛma kakra bi a ɛwɔ sɛ ɛba no, ennya mmae. Mahu ne nyinaa. Me nso so, ɛyɛ me dɛ. Wɔde wɔn budget ne nneɛma nyinaa ma me a, as their MP ne mmarahyɛbadwani a mewɔ ha, mesan nso yɛ chair wɔ Health Committee no, mahyɛ mpanyimfoɔ no bɔ sɛ metu ho anammɔn. Menim sɛ yɛayɛ budget, aban atwa sika hundred million dollars a, meka ho bi na yɛgye too mu a, nhyehyɛɛ wɔ mu a baabi a ɛyɛ treatment centre biara no, ɛwɔ sɛ yɛde sika kɔ hɔ kɔ pagya mu de fa nneɛma a ɛhia titiriw te sɛ ventilators a sɛ obi nya no in a severe form a yɛde bɛ treat no, ɛwɔ sɛ bi kɔ hɔ a menim sɛ aha nso so ebi bɛba ha. Nti menim sɛ ɛyɛ ahoboa na mban mpanyimfoɔ nso gu so, yɛwɔ nea Buroni frɛ no bureaucracies no but hospital yi wɔn mpanyimfoɔ no mɛbɔ wɔn aba so yie papaapa rather than sɛ wɔtena ase atwɛn sika a ɛbɛfiri aban mu aba no, wɔn ankasa ahyɛ aseɛ a wahu sɛ ɛɛ almost wɔakura ɛhɔ koraa awie a, ɛyɛ aho ahomkasɛm ma me papaapa sɛ m'ani agye sɛ sɛbi me M meyɛ MP wɔ baabi a yɛwɔ ayaresabea sei wɔ hɔ. Nti the least me nso mɛyɛ ne sɛ mɛtumi aboa na Ahodeɛ a ɛwɔ sɛ ɛba hospital no mu no ɛfiri soro ba no ɛbɛba na atumi ama atumi ayɛ n'adwuma no yie as a treatment centre. Yɛrebɔ mpaeɛ sɛ yɛnnya case, so far yɛn region yi nyinaa mu no case biara mmaeɛ but ɛno nkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛkɔda. Nti wohwɛ a wote mu sɛ ahoboa no deɛ ɛgu so gidigidigidi a ɛyɛ ɛhyɛ me Nkuran a ɛsɛ sɛ ɛkɔba sɛ obi kura benya case wɔ ha a, yɛde no ba Holy Family Hospital ha a, yɛbɛhwɛ no yie ama ne ho atɔ nti m'ani agye papaapa. Mebaeɛ nso so no, eh, wonim sɛ madi kan de nneɛma kakra aba, ɛyɛ hand sanitizers ne Veronica bucket abrɛ wɔn. Ɛnnɛ nso mebaeɛ no, nnɛ deɛ mamma sɛ meba abɛkyɛ nneɛma, mebaa sɛ meba abɛhwɛ. Nanso so, yɛse yɛmfa yɛn nsa pan nkɔ ahemfie nti mede thermometer gun baako abɛma wɔn na masan ama wɔn examination gloves nso so one box a ɛwɔ mu apem thousand pieces na ɛwɔ mu sɛ wɔn mfa ntoa wɔn dwumadie so. Magye wɔn budget no a yɛrekɔ ne akɔ akɔtu ho anamɔn. Me nso so eh, kakra a mɛtumi no mɛsan de aba abɛsɔ wɔn ase. Yɛse woannya biribi amma wo ase a wonsan mmɔ no korɔno. Sɛ wɔatu wɔn ho asi hɔ sɛ wɔmpɛ sɛ wɔsom Ghana ne Berekum a, na kakra a ɛbɛtumi ne sɛ ɛso ɛbɛsɔ wɔn ase. Nti mɛsrɛ sɛ ankorankorɛ nyinaa, obi a ne nsam wɔ kakra biara no, kakra bi a wobɛnya no, nipa baako nsa ntumi nkata Nyame anim. Yɛmfa mmɛ support yɛn hospital yi. Ɛyɛ PPEs, gloves, nose masks, sanitizers, biribiara a wobɛnya biara no, sɛ ɛyɛ sika mpo koraa a wode ba a, wɔbɛsɔ mu. na wonsomunsom yɛde nnipa na ɛne atumi aboa ma yɛaboa yɛn ho yie sɛs yareɛ no ɛkɔba sɛ obi nya bi a hospital yi atumi ahu no ntɛm na yɛatumi asa nnipa yadeɛ ama atorenkyɛm biara nto yɛ medase. Yɛhwɛ Holy Family Hospital sɛdeɛ ɛkaeɛ no ɛyɛ Bono Region yɛne yɛnya eh, center yɛne sɛ Wankyi na seesei no sɛ yɛma wo center ɛkyerɛ sɛ Cases biaa sɛ nyame nfa saa ma yɛ rekɔɔdo case biaa na kyerɛ sɛ ɛyɛ holy family hospital ɛna ɛwɔ sɛ yɛhwɛ nipa no na ɛno mu no yɛwɔ nneɛma bebree a ɛwɔ sɛ yɛhia yɛbɛtumi de ayɛ adwuma no ɛwɔ mu sɛ government bɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛtumi aboa ama yɛnya nneɛma no a sese wɔde ebi adi kan ba na yɛbɛkɔ so nso asrɛ sɛ nneɛma a yɛhia no dɔɔso, ɛfiri sɛ sɛ wonya keesi baako koraa rekɔdo wɔ Holy Family Hospital ha a, akadeɛ a wode bɛkɔ nipa no ho na wode akɔhwɛ no no ɛdɔɔso. Akadeɛ no bi te sɛ deɛ fɛ no personal protective equipment a yɛato ne din PPEs no, ɛno no yɛbɛhia dodo. Na seesei nso ahanom ayɛ center no, ɛkyerɛ sɛ yɛbɛtumi Ahwɛ mild, moderate to severe cases no deɛ ɛpa kyerɛ ne sɛ case no bi wɔ hɔ a ɛno ɛho no wɔ fam, ebi nso wɔ hɔ a yɛ na nipa no ehia sɛ sɛbio yɛtumi ma no mframa a ɔwɔ sɛ yɛhia adeɛ ɛfrɛ no ventilators na wohwɛ Holy Family Hospital nso a yɛni ventilator a yɛbɛtumi de ahwɛ patient no nti yɛbɛsrɛ ankorankorɛ ɛne ɔmo ɔmo ka bi a ɛwɔ mu sɛ ɔmo mmra mɛyɛ adom sɛnea ɛbɛyɛ yɛbɛtumi anya ventilators no Na sɛdeɛ meka BPEs no, eh, seesei no yɛhu sɛ bebree ba a wɔde Veronica buckets, eh, samina yɛde hohoro yɛn nsa nom no na ɛna ɛba. But seesei no ankasa no, yɛsi yɛn avoid body contact. So ho, yɛma one meter ne two meters no mbrɛm. Nti ɛno no, ɔwɔ sɛ yɛhia Nneɛma bi te sɛ infrared thermometer a yɛfrɛ no gun thermometer yi, ɛno no nipa no mmɛn wo na wode akyerɛ no so ahu sɛdeɛ ne ho hyeɛ yɛ dɛn ɛsi teɛ. Ɛno nti seesei no nso yɛbɛsɛ sɛ sɛ ebinom ɛrebɛyɛ yɛn adom a saa nneɛma yɛbobɔ so yi no ɛno na yɛbɛhia no anim anim yɛ a bi te sɛ ɛyɛ PPEs na yɛka ho asɛm no. PPEs no ɛyɛ gown ataadeɛ a yɛde hyɛ overall firi wo ti ɛkɔsi wo nan ase. ɛno yɛ hia ɛna adeɛ a yɛfrɛ no Wellington boot mpaboa a yɛde hyɛ yɛn nan ɛno nso ɛyɛ adeɛ a yɛbɛhia bi ɛna yɛfrɛ bi shield sese no yɛfrɛ bi aerosol procedure sɛ nipa no koraa no ɛnam sɛ ɔhaw no ɛwɔ n'ahra ho nti ahra no nso ɔbɛbɔ wa ɛɛ ahorɔ bɛtumi aba ne mu nti sɛ woyɛ w'adwene sɛ sɛ bio wode machine ɛretwe ahorɔ no a ɛwɔ sɛ wonya biribi nso ɛhyɛ w'ani Ɛwɔ sɛ wonya biribi kata ɛyɛ w'ano a yɛfrɛ no mask ɛna yɛfrɛ biribi ɛɛ ɛɛ shield no ɛna nea yɛde kata yɛ ti ankasa nso ɛho ɛno nso yɛhia bi nti sɛ yɛka saa ppe no nyinaa bu ma kyerɛ sɛ yɛne nea yɛwɔ ɛwɔ ayaresabea ha no ɛwom sɛ aban abrɛ bi deɛ nanso ɛnyɛ adeɛ a ɛso ɛbɛso Nti yɛbɛsrɛ sɛ obi biara a sɛbi ɔretie yɛ biara no, ɛɛ eh, yɛbɛsrɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ woba bɛboa yɛ a, yɛ yɛ pono da hɔ sɛ wobɛtumi aboa yɛ na yɛtumi anya saa PPE ɛne ventilator a yɛbɛtumi ayi so sɛnea ɛbɛyɛ a aha yɛ center no nko ara deɛ nyame mfa saa ma na mmom sɛ bi si a ɛwɔ sɛ Holy Family Hospital ɛne ɛde ba nanso no ɛba saa a ɔwɔ sɛ yɛnya ɛyɛ ventilators no ɛne PPEs no aka deɛ yɛbɛtumi de aboa ama wɔn a wɔhwɛ ayarefoɔ no yɛ ɛɛ ayarefoɔ no ankasa nso ɔwɔ sɛ yɛn nso yɛbɔ yɛn ho ban sesei sɛ wohwɛ a ɛɛ yɛde center no aba ha yɛn ankasa a yɛyɛ staff a yɛhwɛ ayarefoɔ no nso no ɔwɔ sɛ yɛn nso yɛnya baabi a sɛ staff no ne Obi a wanya yadeɛ no bi ɛka me contact a, ɔno nso ɔwɔ sɛ yɛ quarantine no. Ɛno nso no ɔwɔ sɛ yɛnya ɛyɛ ward na mmom yɛdi kan ayɛ saa ward no ɛdɛn ɛwɔ hɔ dada. Nanso yɛbɛhia akadeɛ a ɛno nso bɛboa ama yɛn ankasa yɛ staff no a wɔanya bi no nso no anaasɛ yɛ quarantine no yɛbɛnya akadeɛ a yɛn nso yɛbɛtumi de ayɛ yɛn ho ansa na yɛn nso yɛakɔhwɛ ɛyɛ nnipa no. Nti seesei ankasa deɛ ventilators yɛhia bi paa ɛna PPEs no nso ankasa. ɛno nso yɛhia bi wɔ Holy Family Hospital. Yɛkaa sɛ ha yɛ center no deɛ, yɛn ankasa eh, Holy Family Hospital yɛantena yɛto so. Yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛyɛ nsiesie. Nanso ha yɛ ayarehwɛ kɛseɛ no a ɛyɛ center no, na ɔwɔ sɛ yɛnya mmoa nso firi aban hɔ. Nti seesei a me ne wo kasa yi deɛ, aban ne Holy Family Hospital na yɛaka abom a yɛreyɛ nsiesie wɔ ɛyɛ isolation center no sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛboa. Isolation center no deɛ na ɛwɔ hɔ dada, nanso no na nneɛma bi a ɔsɛ yɛde bɛba abɛka ho na ebi nso yɛbɛyi afiri mu ama ɛɛ buroni bɛka sɛ asiwtu the situation aha atumi aboa ama yɛatumi ako atia yadeɛ no ɛno na yɛahyɛ aseɛ nti ɛyɛ Holy Family Hospital ne aban no aka abom a yɛdi saa adwuma no. Ɛɛ, sɛnta no a ɛba ha no, ɛɛ, yɛwɔ ne fɛ so anaasɛ mfaso a yɛbɛnya. Na yɛn ankasa yɛnim deɛ mu. Yɛhu sɛ mfaso a ɛwɔ so no, sɛbesɛbesɛbesɛbe, ɛno ɛwɔ soro kyɛn ebi a ɔhaw a ɛde bɛba. Mfasoɔ no ne sɛ, seesei aha yɛ sɛnta. Holy Family yɛ sɛnta. Berekum ne ne mpatamu nkuro no dɔɔso. seesei sɛ obi nya bi wɔ ha ne yɛnka sɛ yɛmfa no nkɔ baabi te sɛ kumase anaa nkran a one yɛfrɛ biribi sɛ kyɛ sɛ ahokyerɛ wɔ hɔ so ho wobɛtu mmirika wode nnipa no bɛkɔ kumase ansa ne akɔhwɛ no na kyɛ sɛ sɛ ebi wɔ yɛ ankasa mpata mu a wotu w'ani a wobɛtumi aba na yɛahwɛ nipa wɔn nso wɔn te ayarefoɔ no agya wotu kurom a ɛno yɛ ɛno nso bɛtumi aboa wo ama wɔatumi anya ahotɔsoɔ aba abɛhwɛ nipa no ntɛm nti bɛsrɛ ɛyɛ kuroma ɛne obiara sɛ bi wɔnwiinwi ɛfa saa sɛnta ho sɛ yɛmfa no sɛ sɛ yɛamfa ha koraa nyɛ sɛnta Holy Family Hospital ɛyɛ ayaresabea a ɛyɛ referral center nti no sɛ ɛnyɛ ha koraa na ɛyɛ sɛnta nka sɛ bi obi nya ɔhaw ne bi wɔ yɛn patam ha aha ne first point of call kyɛ sɛ aha na obɛdi kan ba Enti na yɛanya sɛnta no deɛ, na kyerɛ sɛ yɛn ankasa ɛwɔ sɛ ahobammɔ a yɛnya no, ɛwɔ sɛ yɛnya. Ɛno nti na obi biara, mma obiara nsuro. Ɛnyɛ sɛ sɛnta no hɔ no, na kyerɛ sɛ ɛɛ nnipa rebɛyare de aba. Sɛ ɔhaw wei no, yɛka sɛ ɛyɛ body contact, ɛyɛ droplet infection, ɛyɛ adeɛ a yɛkasa ne ntasuo no reba. Yɛwɔ yadeɛ bebree a ɛwɔ hɔ a ɛno nso fa mframa, ebi te sɛ tuberculosis, aha, ɛfa mframa mu na ɛba, na ɛno nso ɛ?

Bekumeni anaasɛ obi a ɔte bono mpata mu ɛnte hɔ bi anaa a ɔno nso bɛtumi akɔ saa kuro nso akɔgye ɛyɛ ayarehwɛ nti yɛn nyinaa yɛnye no fɛ so na bɛ ketewa biara a obi biara bɛtumi ayɛ ɛde aboa ama sɛbio yɛtumi anya ahotɔsoɔ sɛ yɛbɛtumi ahwɛ wɔn a sɛbio ɔyare no yɛtumi ayɛ ama yɛn nyinaa yɛapɔmuden akɔnkan na mɛsrɛ nso sɛ Nhyehyɛe wɔ hɔ sɛ yɛnkɔ so nhohoro yɛn nsa wɔ ano wɔ ano, yɛmfa nsuro ne samina nhohoro yɛn nsa no, yenni so. Afei nso, sɛ yɛntete yɛn ntam, social distancing so no nso, ɛno nso mɛ, mɛ, mɛte so biem sɛ obi biara ma no nyɛ no ade, ɛyi, ahiadeɛ. Na baabi a nsuo ni no nso, yɛsi yɛn ani so alcohol-based san, hand sanitizer, yɛmfa ɛno nso mfa yɛn nsa. Megye di sɛ, sɛ yɛyɛ sei na yɛredidi yie na yɛregye yɛn ahome na yɛreda. Na sɛ wonni biribiara yɛ a, ayaresabea, tena fie. Wonni biribiara yɛ kuro wɔ kurom a, tena fie na yɛnnwodwo yɛn ho sɛnea ɛbɛyɛ a eh, yɛbɛtumi ako atia ɛyɛ COVID-19 anaasɛ coronavirus no. Nnipa no bi koraa na ɛsɛ ɛyɛ kasa yi no, wɔn a wɔbɛgyina hɔ a eh, ɔde wɔn fa eh, saa question no a wɔbisa wɔn no sisi a yɛkasa wɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn nyɛ social distancing. Woba ha a, wohwɛ fam ha a, Sisiei no wɔn de ɛɛ mmaa gu hɔ a ɛɛ sɛ nipa na ɛni kwan sɛ wɔn bɛn so a wɔn observe social distancing ɛwɔ Brekum Holy Family Hospital entrance a George Visual George Visual na wɔn egu so a wɔhwɛ ɛwɔ Facebook no ɛwɔ nsa ka video no na wɔahyɛ ama obi bia nsa ka bia na ɛhyɛ da ba prɔbɔ ɛwɔ Brekum Holy Family Hospital ɛba bɛhwɛ wɔn so dwumadi a wɔn die concerning COVID